Ê go xelas yanî ez li vê derê bişuxilim. Di fetirê şuxulê wê de li vê mesnayê de dilî xwe kete kurkekî yanî kurkek li wê derê hebû ji kurk yanî kurk eciban dilî xwe kete kurik. Navê kurik jî Ridwan bû. Ridwan jî xurtikî pirî xweşik bû, dirêj bû. Zexm bû, yanî karîzma bû û pirrî her kes jî hez dikir. Exlaq xwe jî pir rind bû û misqercî bû. Diçû dihat bi Muazzafo re gî misqere dikir, nêzîkê gî ew dibû. Xwînê xwe pir şîrîn bû ê dilê qîzikê. Wextê ku çavê xwe lê ket dilketêkê pir jî hez kir. Ê hewl dikir qîzikê ino. Yanî belkî lê binêrê, belkî yanî ew jî jê hez bike, belkî yanî çi qas islûb hebû îstîxdam dikir seba ku Erdogan li wê binêrê ya jî balê xwe bide kê. Kurk li cem wê adî bû tahma kurk bi Muazzaf Fûrigî misqere dike. Nêzîka Muazzaf Fûrigî dibê yanî vê xûsetî wî kurkî werguhe yanî ino pir milet re ew dike dide û distîne. Fe bo wî gişkî adî ne. û qîzikê ji qasî hewl dikir left întîbahê wî bike kurk balê xwe nedoyike qîzik pir ber xwe diket ê diçû meselan nêzikê dibû ê pêro wî jî pir pêro dida û distan dîsa kurk li ba wê yanî yanî tu got yanî heval e bes yanî bi nisbê ji kurk re heval bû kez û mele heval yanî wanî

Pir jê aciz bû, pir jê teng bû. Got ehsen şî ez ew bikim. Xwe nêzike qîzikê bidim. Ji qîzikê fehm bikim belkî komî meselê vano çi ye, vano wed'î vano bi hev re çi ye, çi re vano pir nêzike hev tên, çi re vano pir bi hev re şûrê dikin, çi re vano pir bi hev re dikenin. Hela ez fehm bikim çi mesele wî qîzikê heye. Ji xwe re dorê bo qîzikê dibê jê were em bi hev re çayê vexwinîn. Xwe dixwe zî li qîzikê erf bike seba ji qîzikê fehm bike yanî eleqeyê wan çi ye bi hev re û qo ji hev hez dike yanî nêz dike hev in. Ê çû cem xwe pê re kire dost, xwe pê re kire heval û lûn lîndo ji qîzikeke exlaq xwe pir re rind e û muedeb e û yanî qîzik ser nêtê xwe yanî ê dinê jî xwe hewl dike xwe nêzikê bike seba tişta jê fehm bike. Ho cêr û gû tu çi kiçe û dol virî yenî yenî nu ser şolî wê pirs kir gû yenî yên tu çitû hotî vê derê her ji min re bêje yenî te ji vê derê hez kir te li vir şolî lê sebeb çi? Gû no wele ez dixwazim yenî ez got vê mesnayê şixulî min hez nedikir ez got li vê mesnayê bişixulim bes birê min li min îsrar kir loma min hez nakirin yenî ez li vir bişixulim wê jî min yenî

Ku çi li Ridwan birê tê guherî ku hem kêf kir dilî xwe da. Ev min bû ino Ridwan birê qîzik e yanî ne yekî ew e. Yanî qîzik ne yeke xerîb e. Hînî got temam bi dilî xwe da got ku îşê min e di rê de ye. Got ez ê dino îşê xwe gehil bikim e û got pîlonê me gî wê were cî ye.

Elmuhim nêzke qîzikê bû navbînê xwe qîzikê rind rik rind kir rokî ji xwe re min rûnişt ne bi qîzikê re çi got got lîn da tu qîzikeke pir re xweşikî tu çi re heta no nezewicî sebeb çi yî lîn da got berê ez zewicî bûm û min mêrî xwe berra da, mêrî min yekî pirrî pîs bû, însanekî ney rind bû, exlaq xwî pirrî pîs bû, ê nesîb nebû yanî, niha almam yanî qismetê me bi hev re nebû me hev berra da, bes seba exlaqî wî pîs yanî me û berra da, me bi hev li hev net kir. Ku tu difikirî mesela hoya ku were te bi xozekî exloqî wî rind be, yekî mihterem be û ne zorê xwe hebe hîn berê neze wî jî be û xurtekî tenê be tu qebûl dikî yekî wer ku were te bi xwezê tê qebûl bikî. Ku çiro no bilheks ku yekî wenî dest kê kevekî qebûl noke. Ku li min ku dorî kelîn de ku birokî min heye. Nûv xwe wehîd e, xûrdekî pirî mihterem e û exlaq xwe jî pir nind e û ney zewîcî ye hîn ti cara ne zewîcî ye û go vekûr ku wedayê xwe yî madî jî xweş e yanî birê min wedayê xwe yî madî jî xweş e go çira yê heta hê ez dest ji birê xwe re bixwazim. Teban bedî ku tu hûn hevdî bibînin ku teecib hûn tamam. Bes şertekî min heye lîndolên hêrî got şertê te çi ye? Got şertê min ez kê te ji birê xwe re bixwazim tu jî rewî min nefs il wext min ji birê xwe re bixwazî. Yanî ez te ji birê xwe re bixwazim tu jî min ji birê xwe re bixwazî. Vay şertê min e. Ew ku tu vê şertê muwefiq dibî

Ku ez qoyîlim. Ku ya la ku ber giyo ez ew em tej birê xwe re bixwazim Xedîce ku. Û ku em meselê te û birê min di sêr rû herin û hecerê wan werin min bixwazin. Nêv hev dido îtîfaqî danîn. Yanî soz hev re danîn. Sozê me ev waye ku. Heta ji birê xwe re bixwazim, tu ji min ji birê xwe re bixwazî got temam. Xedîce çû cem diya xwe û birê xwe ewina qane'kirin da çitûr risim rismê wê re bena birê xwe kir, birê kêf kir pê firiya û qîskeke çi qas xweşike got ev qîsko ji ku diyê got weş te qîsko bim em ez û em nefs şirketê de dişuxulin û got vê qîsko yê hevalên min e şixule. Kurk çovlî ket yenî di rismê do kûçik û xweşike got hemû mezgîta lê ye. Te bibim lê biarifînim yenî tu wê hevdî bibînin ku ne duay te ez wê bîbînim û rismê wê bes e. Elmûhim badî ku birê xwe û diyê xwe qona kirin do çûne ser qîzikê ku kurk çovlî qîzikê dikeve dinêrê qîzikê çi qosa xweşike.

Duran malê xwe ji lê dibirê, yan hem nîşan dike hem malê xwe lê dibirê. Îşê wan temam dibe. Û eleqê lînda bi Ridwan re hîn bîne bere. Yanî bi her pir bi hev re dide û nustîne û mis qero dikin hîna eleqê wan bi tişkî zêde qewîm bû. Bes tim yanî Ridwan wê bîne heval dibîne yan hîn Tu cara bi çavekê ew lê nenêriye û qîzikî jî hîn jê hez dike. Vana behedî ku mehrê xwe birîn û ew kirin ê te gulîn da min sozê xwe anî ci ma dora te. Tu jî sozê xwe bînî ci. Got erê Xedîce wele min ji bîr nekiriye. ku qediyo ez ava rênûm û duayê bi dî xwe re vekim û birê xwe re vekim înşela em ê werine ser tê em ê te bixwezine. Ku min nedixwist ez cidoyînî hem û min duayê ji wan re vekim badî ku min merê xwe birî wê bêjin in û min bênê van de sozê tîfoqî heye ku sebe tiştekî xerob nefikirin ku hîş pir tişkî wê de here. Ku seba ji wan re bêjim bir nizam bin ino meselê de tiştek heye. Wela bilakis ez çiqas teşeruf dibim ino tu birê min bixwazî yên tu qîskeke baqilî miedebî ye kabirî ye yanî ez pir hez dikim tu jî birê min bixwazî. Elmuhim got em me înşela veriyane vê mewdueyê vekim ji dî xwe yanî ji birê xwe re qîskê got temam. Çend rû derbas dibe lîng de dore meselê ji dî xwe re dibêje dibê anê. Çiro yê te hê em Xedîcê ji Ridwên re bixwezin. Dibê Xedîce kî? Dibê Xedîce vo xwişko nîşanlî min yanî hene ku min û me me erê xwe bev diribirî. Dibê qîzo min tu çi dibêjî sebe çi tu wanî li xwe xerob dikî. Tu nizanîn ku merî dibê xezuran wargo ne rind e. Rokê ku tu mêrî xwe ma bênê we tiştek bibê ewna ji hev biqeherine.

Dî xwe jî qona nobe ye. Alma bi qîzik pir ber dî xwe digerî, dî xwe misir re dibêje no no no. Divê ille bi xezûronî ku dikeve nêv meseleyê divê mesele xerob dibe. Yanî divê ku vo ji vî bixwaze mabênê van de dawî çêbe û evna ji hev biqerin ku mabênê her du dinê de dawî çêbe û vana ji hev biqerin. Dorê tê vê şûrê dike. Û ku tenyen jî Vo qîzkoyê nêxweşik e, yanî mistehîl e birê te bi vê qoyîl bibe. Got ez ê birê xwe qona bikim. Got na ez qebûl nakim. Û Lîndo çû hot û ber dî xwe geriya û çû hot û ber geriya. Çik kir dî xwe dibêje na. Dî xwe got Lîndo ez kê fehm bikim e vo tu çiqas tu çira wenî pir musirî ye na vê qîzkê tu ji birê xwe re bixwazî yanî sebeb çi ye tu çi rikê hetê xwe li xwe xerab bikî yanî çi rikê eziyetê Eleqê xwe û mêrkê xwe dî. Yanî sebeb çî te xwe ser vê qîskê de kuştiye? Yanî ti qîz ji berê te re nemûn. Lê mişkilê te yanî tiştekî din e ji min re bêje meselê te çi ye? Li meselê te te de tiştek heye. Got anê vê qîske boqile, rind e.

Tu qole çi dikiye, sozê çi dikiye? Got, Wele min wê me soz doniye, no wê min re hot, min re şor kir. Got, Çirayê te ye, te ji birê xwe re bixwazim û tu jî min ji birê xwe re bixwazî. Got, Min wê me bi hev direwanî îtîfoq kir. Û got, Ez qoyîl bûm, ew jî qoyîl bû. Got, Wî qîza min ne eyb e, tu va şorê winî dikî. Got, Tu no ji xwe re bi mêrik dikenî yanî? Yin gu no ne wele min ji mêrik hez kir gu berê erê temo min wê me tîfûx kir bes gu no wele min no mêrikî muhtereme eko bire gu bil'aks eno pir jê hez dikim û eno xwezim yanî ji dest xwe windo kim o gu loma ez dixwezim ez jî sozê xwe bînme cê wê sozê xwe anî cê ez jî sozê xwe bînme cê.

Enî vo lînda ji berê xwe re dibêje enî çira yê tehê te wê bixwazî. Pî kurik dibê wela bilaks qîskeke rind e enî min ti xerobî jê nedî bo qile muhtereme kobire. Yanî bo min ti ew tune ye enî ku ez bixwazim ji ne ne ti mişkile ye. Jinik tenê xerobe dike diya qîzge.

Çi meselê te û birêt de heye mesela bi te re şûrê dikim e yanî meselê we çi ye tu ji ber min xwe bo didî û birêt te jî xwe tehl û tirş kirî meselê we çi ye ji min meselê xwe bêje. Dibê wele mesele nû dî min e min got pir ji tişta fedî dikim qisûrê min ne nê rûyê min tune te û te re şûrê bikim dibê mewdûa ji dî xwe û birê xwe re vekir dî min vê mewdûayê te û qebûl nokê dibê em xezûronin.

Divê yanî çi yanî te te bime keniyê yanî min no te ji birê xwe re xwest tijî xwe ji ber min bo dî tu min tu min naxwezî ji birê xwe de yanî tu heta no te ew kir vo meselê gî tu bime keniyê. Divê wele tiştek ji dest min dernakevê min kir nekir dî min qona nebû. Neyse Xedîce vedigerê mol xulqê xwe yê teng e bo dilebî nizane kê çi bike divê lê min piştî vo çijî birê xwe re xwest vo bime keniyê vêya ji birê xwe re nexwestin. Zirot tine dibe. Dorê bo dî xwe dibêje anê min û vê me bi hev dire sozeke honî donî sozê çi dibe? Dibê wele min û vê me bi hev dire min û lîndo me sozeke honî bi hev dire donî lîno xwe bo do û ez ji berê xwe re naxwestim dî xwe jî zû tembere dixweze qîzê xwe bizewicne qîzê xwe di mol do moye. Dibê Lê vo bi te keniyo, vê çiro winî kirî, vê nizom ez vê bes birij min risa ber kê wino birê te were ez eno ji birê te re bêj me biri birê te wê berdê. Tamo ma erê xwe bev dir nebirîne lû min dibê biri birê te berdê. Dibê ku no birê te were mola jê rizonim. Ku wahîd dê mol. Bonê dike, Divê were kurê min. Divê Wahîd qedîyo min ji vê qîskê hez nekir û ez xwezim te vê qîskê berdî. Divê Çiro, Çiro ez ke qîskê berdime, divê min ji vê qîskê hez nekir û dî xwe jêr dibêje. Divê Min ji vê qîskê hez nekir û ez dixwezim te vê qîskê berdî. Sebeb çi? Çiro onê min te vê qîskê bi te çi kirî? Tu çiro tu winî dibêjî? Kurikî

Dibê no onê ez qebûl no ke me ber no de jinekê mesela pir mezin kir dirêj kir û ew kir peng kir ser serî kurk da kotê qûfî kurke lem dibê di kêfê qîskê berdî kurk jî mustir re dibê ez ber no dim dibê ku tu vê ber nedibê mesela çî çi re tu dixwazî dibê vo Ya ke ew bû ya ke nî jinebîye te çî xwestiye û nizib ê ku min we berê nizin bû jinebî wexto ke newe çû ji min re xwest newe robene min kir ma zor jê hebûm wexto ku we çû ji min re xwest û we ew kir we zonibû jinebî wez rexm zor li ku we çû ji min re xwest.

Malbatê Lînda û jê re meselê şerh dike dibê diya mir gotî va ji qîsgona ketî dilê min e û ez naxwazim û here berd e û nizam çi ê diya xwesiyê xwe jê re dibêje yanî diya qîsgê dibêje Ridwan bine kurê min bi kêfî tê dixwazî bixwaze jî dixwazî nexwaze bes vana bi nêve hevdeh de sozek danî bûne va soza nebî loma va wana vana wanî dikene ew tu jî bi kêfî tê dixwazî qîsgê re temam ke dibê boş berde va tişt miştê wanî Ez qoy li no bim û modem ku ez û Lînda em ji hev hez dikin, mobênê min wê rind e îşê me bi kes tune ye û dî min jî here. Dixwezê ber ware heflê, dixwezê jî ber nê. Ez kesî mecbûr nokim. Ê guhere înşala ku rê min Xwedê ji te re îşê te tev rost Sîlînê. Jinik jin o tê û tu jî herî tam û mehrê xwe ser birî lûm û dibê jinik jin o tê. War ku kurek xwe ji ber dîyê xwe û xwişkê xwe koşt dike û dorê Dixwaze yenî here bo xwesî xwe û jina xwe bizewicê. Ne guhe do xwişkê xwe ne guhe do diyê xwe û piştê xwe dewon û çûbûn re her tişt ew kirin yenî no çi wext bizewicin çi wext tiştê xwe hozir kin. Ê fatirok derbo spû diyê kurik û qîzikê çi kirin? Terîqê muamelê xwe bon re tişkî xweş kurik re tişkî xweş kirin. Telefonek kurê xwe kir, bi kurê xwe re got, Kurê min ê tiştek nûbê, qediya were yanî em qoyîlin, ê bûka xwe bîne were tev me rûne, ê berê weda îta tu nikonî yanî ji xwe re molekê tenê vekî, wê li te giran be, molê me yê mezin e were tev me rûne. Kur giş dibe erê wane wele, mesrefê ino ez tenê ew bikim li min giran e.

Kurg dibêje temûm bes dixwe ne qeher ne îdoreke wele me yên ti çorê me tine mecbûr dike tehmûl kiye yanî îdoreke ti jî îdoreke dibê qediya ji vir hozê ji te re qehwê te bînim kurg jê re qehwê wê tîne jê re şakirê wê tîne rizê wê tîne tiştê wê tîne dibê ji xwe re cihê bixwe bes nêzke vano nebe yanî qosî konî tiştî dûre wan keve û jorno jê re xwarin morinê hozir tîne yanî kurg nikonê kirî cihê bide û

Yanî kurk tehmûl dike mêrî xwe tehmûl dike wana her di jî no hewana tu qûz konin ke heyfê xwe derxine. Rûkê xeber ji kurk re tê no dibêjî qîz jinike bi zorî ye. Idare dibê dixtur dinêrê ew bike bi zorî ye û zikî wê de ew hene tî cî wî hene. Kurk kêfxweş dibê kê bifirê bifirê bê. Ê nizane wê ji to bike, wê didelilîne. Ê ê kêf xweş min dibê qedî vir hate dîs xwe netike ovê germ ne ovê sor û derê ber dî xwe digerê ber xwişkê xwe digerê. Dibê ricayê min ji we nêzikê nebin, pir serdo nerin, wê pir neqeherînin. Ê dizikî xwe de cêwî hê gune ye. Dixtor dibê nizikî wê de cêwî ye gune ye bes pirwînî bi serî bibê vozorî wê û ewê wê. Dengî xwe nokin.

Elmim rû derbos dibin zikî jinikê no tê mehê tolî yanî ke no yanî diketî meh mehê xwe ke no bi zorî yanî belê mezin hîn nitê. Gurik rû dibê telefûne şir to dike dibêje zû xwe bimigînin me jina xwe kuşt. Şir to dibê çi tu te jina xwe kuştî dibê erê werin.

Şurda pê digirin û ew dike li dikevine hîn hintir hîn wê de tên dinêrin. Dinêrî diyê xwe û jina xwe yanî xwişka xwe digiriye. Dibê konî yanî ê hûnî hatî kuştin konî ye. Dibê jin li hundirê îşaret dikin dibê li hundirê ku dorn dikevine hundir dinêrê aneyî jinik.

Ergo bîyo wî jin kotî kuştine. Û jinikê difirînin dibine misteşfê dibe belkî em hewl bikin yanî temo dinêr jinika bi zorî ye. Yanî hewl bikin belkî zorî zikî wê de derxin meh meyê xwe tolî ye no zorî wê belkî eş bibe. Yanî yek cor no temo ku dêk dimirê. Zor dzik daîş yên dimînin hena kana hîn tê daîş dibe. Ê vê no zorî vê mirî bû li heq nakirin yanî birin dî ku yanî miriye. Dî ku yanî ê dizikî wê de jî miriye. Şerta re bûn tehqîqat vekirin emni cînoî. Muheqiqo, bone virkirin, bone werkirin, milet gîro tehqîq vekirin, bi cîrono ro, bi xelkî gişkî ro. Milet gişkî dibêje, dibê eleqeyê vî kurkî bi vê jinkî re pirrinde, dibê bînê bodla jinê xwe hes dike. Dibê eleqeyê xwe pirpirrînê bi jinê wî rinde. Ji kur re gotin. Gû me û qûz tehqîqot vekir, gû me ji xelkî gî pirs kir, gû xelk gî dibêje no bo vê rê tew jinê tê rinde, gû te çir jinê xwe kuştiye. Gû jinê min vê, gû jinê min pir mişkile derxist, hê dino min dixwest ez ji serî xwe rehet bikim, min xwe jê xelos kir. Ê ew delîl gî didî wî ye, yanî cerîme ew cerîme tê destî wî de bû. Ê her tişt gî didî wî ye. Ê şirto yanî Hemû wî jî îtiraf kirî dibê min kuştiye êşirto yanî ke mecbûr bi şûrê wî bibine. Tehwîla mehkemê kirin bes milet gişkî dibêje ino vayî mustehîl e jinê xwe kuştibe. Î ku jinê vî kuştî tema soz mabênê wê û ew ê di hemû milet î hinek ku berê vê meselê zonin dibêje mesele mabênê vana herdûya de ew hebû. Ino mobînê her di xwişko denî xwişkê kurik û jinê kurik da ew hebû. Sozek hebû ino vo birê vê bixwazê vo jî birê vê bixwazê vê sozê xwe nanî ci loma vana enî dihêkê û xwişko wî ew kuştiye qîz kuştine. Dibê vayî jî çî

Çû dest wî do dîn ew Hesno dest wî do bû û û Şehde jî hene. Şehde dî xwe û xwişkê xwe jî li ser Şehde bûn got erê me dî wî kuştiye. Ê şûnê cerî me tê heye û her tişt dî li ser kurik e. Mecbûn re bûn hikim done ser kurik yanî rexm min û gişkî dibêjin kurik ne kuştiye wana kuştiye bes gişkî bîne gotî min li ser kurik e delîl melîl li ser kurik e.

Rû bû vê meselogî ofte ser piştê xwe û vê meselogî çê bû. Mesela me hew bû û înşela we eciband ku eciband ji bîr nekin, di qenotê min de îştîrak bibin û vê vîdyoyê min ji xelkê belav kin û qenotê min re telîqa ya zîkin, telîqê we ez pir pê kêfxweş dibim û şeva we bimîne bi xêr û xweşî, şev baş.